Combina cu Cura Plus Media. Sí. Awe trobe nos ta hunto cu Cura Plus Media pa cuminsa cu un tremendo programa awe trobe. Un programa cu hopi hende ta pidi repeticion, papia di otro tema di highway. Anto nos ta cumpli cu nos. siguidónan di Facebook, tam di Pura Plus Media i tambe Positive Media Curaçao. Awe nos tema tabata ta, nos tema djawe ta kuminsá asina ki, nos, sí, nos tema djawe ta kuminsá ku un otro un tema awe. ku tambe ta nos ta bisa basta basta teklish ku nos ta e papia derover di dje derover di kiko nos por hasi e tema djawe kiko mester kambia pa un mihó bida pa e persona hiv awe ta esei ta nos tema djawe nos ta Anto mi invitado awe ta un boluntario, Carlos de Sosa, un boluntario nobo nobo di Cura Plus cu ta awe mi ta mester entrevista cune, awe mi a tuna, no anina entrevista, laga e boluntarionan tambe papia ya e hendenan ta ser a conoci cune y awe Dudley no tey. Rumannan, tur den e ta keda am keda sobra pa tende dreto di papia? No, awe no. Awe ta boluntario ta bay papia. Bosan sa caba di mi, mi no tin cu papia hopi. Prome ke esey laga mi ban pa un break chiki. No, prome ke esey laga mi habri e palabra di dia mesora. Anto despues di esey mi ta cuminsa. ku nos programa Chawe. E ta bisa asina ki awe djaweus dia trinta i unu di Augustus e ta bisa pa medio di boso preferensha boso lo kana bo gana boso alma, Lukas binti i un versikulo dies nuebe. Bida den e mundu aki ta hopi duru, anto den futuru lo e bira mas duru ainda, Mateo binti i kuater versikulo binti i un. Nos tur Ta hèndel pa e kosnan aki pasa tras di lomba pa pa kaba, pa nos lubidá nan i pa nan no pasa nunka mas tampoko. Isaías sesenta i sinku versíkulo dieseis i ku diesshete. Pues nos tin ku sigui perseverá. Dikon? Pasobra Hesus a bisa, Pa medio di boso preferensha, boso lo gana boso alma. Lucas binti un, versiculo diesnuebe. Algu cu por yuda nos sigui preferá ta di wak con otro a soportá mesun prueba cu nos ta pasa aden awor aki. Ken cu ta e persona cu mas tin preferencia? Dios esei ta e Sorprende, ta, Dios ta sorprende bo? Kisá sí, pero pensa riba e detayesnan aki, Diabel tambe ta esnan ku ta goberná mundu awor aki. I mundu ta pata pata di problema. Dios tin e problem, Dios tin e poder pa kaba ku tur e, e, e kosnan ei den un fregá di wowo. Pero Dios tin Su. Dia stipulá kaba i e ta wardando ku pasenshi pa e dia ei yega. Romanonan nuebe, versíkulo binti dos. Esei ta palabra di dia Yahweh, Pa medio di boso preferensha boso lo gana boso alma. Laga nos ban pa nos break chikitu, anto pa mi yama e invitado Yahweh den Nos ya bo sa mira e tema, ke tema ku nos ta bai papia der ofri di dje. Bo tin un bia mas den pantaya pa tur hende por ke hasi pregunta, por hasi pregunta libremente. E topiko ta kiko mester kambia pa un mihó bida pa e persona hiv. Ate aki nos ta bai yama nos invitado, anto dis mi ta e bèk. Ban pa un brek chikitu. di Cura Plus mes, Anda Dis Nos Stay Back den Positive Media y tambe Cura Plus Media. Awe mi ke papia ku bo di pre i post counseling. Kiko ta pre i post counseling i dikó? Pre counseling ta e kòmbersashon ku nos tin ku un kliente promé ku e hasi su tèst di hiv. Den pre-counseling nos ta duna e kliente oportunidat di papia hapri over di su bida seksual i sin husga nos ta purba gui'é pa e komprondé dikon e ta bai su tèst di hiv. Den pre-counseling tambe ami òf kualke otro konsehero por haña un idea di kon e bida seksual di e persona ta cu e ta usa proteccion of e no ta usa proteccion y con bo por guiele pa e sa cu mas o menos ki resultado e por verwacht di un test asinaki. E pre-counseling tambe ta yuda haci e cliente un tiki mas trankil pa asina ora e bai haci su test e no ta suficientemente nervioso. Awor, Post Counseling. Kiko ta Post Counseling? Post Counseling ta wòrdu hasí despues ku e persona haña su resultado. Kual sea su resultado, sea ta negativo òf positivo, nos komo counselor tin e deber di sigui guia e persona. Den e kaso si e ta negativo, bo ta mustr'e kon e tin ku sigui protehá su mes, sigui usa un proteshon manera kondòn, pa evitá ku e por infektá su mes i asina kuida su bida, su salú i su salú seksual. Ora un persona resultá di ta positivo, tambe nos ta yud'e pa e komprondé kiko ta nifiká ser HIV-positivo i biba ku HIV. Tambe nos ta gui'é pa e komprondé ku HIV no ta morto, pero cu e ta haña oportunidad pa bebe un bida mas salú, basá di bebe su remedinan i keda disipliná cu asina su salú, su salú sexual, por ta mas mihó i por alcansa su metanan. Pues, pre i post counseling ta masha importante pa haci promé cu un persona bai test pa hiv. Esaki ta yuda persona na comprendé. su tèst i tambe komprondé e responsabilidat ku e tin na kualke resultado ku e haña. Kòrda bon, hiv no ta morto, basta bo disipliná bo mes i bebe bo remedinan bo ta alkansá tur bo metanan den bida. Pa traha un sita ku nos, yama nos o whatsapp nos na sinku djes tres kuarenta i dos kuarenta i tres òf e-mail nos na curafoundation dos mil diesun at gmail dot com. Cura Plus, servisio ta importante pa nos komunidat.

Sí, nos ta bek den Positive Media Curaçao huntu ku Cura Plus Media, awe nos ta bai papia di un tema ku mi tin mi invitado kaba na liña. Nos ta bai papia di un tema basta interesante, un tema ku hopi hende lo. por duna su opinion, su comentario, su asta si nan ke haci pregunta tambe nan por haci nan pregunta libremente. E topico ta Kico mester cambia pa un mijo bida pa e persona HIV? Na primer lugar laga nos yama Carlos de Sosa, si e ta bon, Carlos, si e nomber ta bon, si e no ta bon bo ta corigi mi. Carlos de Sosa, bon nochi, bo bini den Positive Media combina cu Cura Plus Media. Bon nochi na Positive Media y Cura Plus Media. Danki pa invitacion. Ok. Um, bo mes a mira, mi ta kere bo ta nobo den, no sa bisa bo no ta nobo den. no sa bisa den e kos di hiv pero mi ta kere bo mes ta traha den e e departamento bo mes a pasa den kos bo mes a mira ki bo ta kere mester hasi pa un mihó kambio pa un hende por tin ku tin hiv abo ku ta boluntario awor aki i tambe ku bo ta traha ku ku hendenan ki bo ta kere mester hasi pa hende por kuminsá bira un tiki mas konsiente Derover cu tin tin un malesa cu bo tin cu cuida pa bo no hañe. Wak, Nos mester cuminsa ta realistico tambe cu nos mes. Anton, nos mester sigui duna nos charlanan, promove nos mes mas tanto, preveni e ora y e plabacion di HIV. Anton, sigui. a kibra e mentalidad di e personanan cu tin otro tipo di pensamentunan for di otro hende, dus nan tin e e otro punto di vista, nan ta mira e hiv como un tabú, anto nos misti traha riba dje, na momento cu bo por kibra esey bo por trenta e personanan mas facil e ora ey cu pa bo informacion por yega mas comprendible na e personanan.

Cura plus, a yegi bu ta chala maya lia caminda na scol, bo, mi ta cue scol awor aki, pero laga nos cue den centro di bario, den actividadnan, pero ta cuanto hende ta bini? Un, dos, tres hende ta bini. Anto, ora cu tin otro fundacion, tur hende ta bini na masa, bini. Anto ora yega na cura plus dos, tres hende ta bini. Ah tòg, e nan ta bolbe bin papia men kos. Bo ta kere ta esei ta e problema? Ku ta e, no Kura Plus, pero komunidat ta e problema? O sa i fonan komunidat ta mira komo un, ai vei komo ainda komo un stigma, no? Anto nan ta mira ainda komo un tabú. Tin hende na momento ku bo Ke papia over di prevenshon hopi di nan ta ninga di papia esei, hopi di nan kreyenshanan. Anton bo ta por hasi lo máksimo esfuerso, pero mi ta pensa semper depende e manera kon bo trese bo mensahe dilanti, depende e manera tambe kon bo aserká hendenan tambe, hopi di nan ta bai pensa a tor bin bek pabo cu preguntanan cu nan no a puntra e di of tin biaha nan no sa mes con nan tabata ta haci e pregunta y of con nan ke haci'e. Anto e riba ta mira ke genan tikitiki ta cuminsa manera acepta e ora y cu nan por busca mas informacion. E interes di e personanan tambe ta un rol so gran parti di e personanan tin interes gran parti no. Bo ta mira esey tambe duidelijk. como se bo te bisa ori ende nan tan gran un parti tin interes un parti ah ah esei no ta importante pa mi awor aki bobo bisa asina si si si bo sa siman pasa mi tabata tin un topico di mi mes y bo mes sa tambe cu mi ta wen di hiv mi a papia hopi fuerte bo a bisa cu depende bo a bisa e creyencia nan religion ma usa un iglesia cu si a habi porta pa cura plus pa cura plus por duna e mensahe bo ta kere cu tog si un iglesia a habi

Luego mai kiko Cura Plus hasi? Pasobra Cura Plus hasi hopi, binti aña Cura Plus hasi di lasu bay, el hasi hopi. Kiko abo ta kere tin ku hasi pa e hendenan por bira un tiki mas konsiente ku ey tin un kos eyfo, tin un malesa eyfo? Tur hende ta bisa Kovièrnu, pero si si e pueblo no ta bin bey ta meskos ku e Govièrnu no hasi nada. Ke bo ta kere ta e problema ku e hendenan no no ta kwek kurpa? Paso si kura por esu ta bin papia, tòg hendenan ta keda así mesun ku ke bo ta kere ta e kwek? Ua, hopi bia ta falta di edukashon. Mayoria hendenan ta skonde kos tambe, no? Bo ta mira tin sierto mayornan no ta kere ku nan yunan na momento di duna informashon di seksualidat. Hopi ta sconde cos torí tin nos a con pa trece esey dilanti na nan yu, paso nan mes no hay y como educacion tampoco entonces nan no por trece obo pa nan yu y bo ta mira cu e yu ta bay busca riba caya cierto cosnan cu no mester a busca riba caya cu tur e consecuencianan entonces bo ta bay mira e yu tambe hopi bia e ta pe kier contesta riba su preguntanan. Tin bia bo ta mira e ta kuminsa Google òf e ta aserká su maestronan di skol, gruponan di amigu, keseinan, ku tur konsekuensia ku tin kuné. Anto e parti di edukashon ta e parti mas prinsipal. Tin mes hopi hende ta kla pa basha falta riba gobièrnu, pero hopi bia ta den kas. Kiko ta e mensahe ku bo ta desen na bo yu? Ki bo ke logra ku bo yu? Ki edukashon bo ke trese na bo yu? Pasobra hopi bia e hendenan no ta habri wowo realisá habri wowo di nan yunan. I tin mayornan tambe nan ta mira nan yunan den sierto kosnan fout i nan no ta ban koregí e yunan tampoko. Nan ta laga e yunan hasi loke nan ta hasi. Hopi di nan tambe ta dèk, nan ta gusta skonde lokual e yu ta hasi. Anto esei tampoko no ta bon. Sari e tambe tin su konsekuensianan mará na dje. Ba bisa ku e tin, ba bisa ku e tin mayor. Bo sa ku den e kosi mayor ei tambe kos ta sosodé ku e mayor ta bisa e yu, Bai sèks pa bo haña pa bo trese sèn den kas. Pero si bo bin ku malesa esei ta bo responsabilidat. Conoce a mi tipi mayornan y pasobra nan tambe, esey nan tambe tin. Umm, ya, e tipi mayornan aki ya bo tin cu, umm, bo na bisa, umm, papia cu nan, umm, na seriamente locual nan ta haciendo, anto, umm, ya, hopi di nan berdad ta usa nan yu pa ta hasi sey cas, pero bo mester, umm, duna, umm, voorlichting si na nan, instrui nan, Ok, bon ta nada contra sino cu e yuda haci e trabou di seks, pero semper bai a mester ser na un forma responsabel. Pasobra hopi di e yunan ta seks pa motibonan financiero di cas of situacionnan di cas, pero pa e partinan ey bo mester duna un bon guia na e mayor y e yu tambe. Pasobra si no ta bin trese malesa. E malesa nunca no ta bai tampoco. So e malesa ta sigui keda bira mas grandi, bira mas grandi, bira mas grandi. Bo sa, mi ta kere lo ba tende mi topico di siman pasá cu m'a bisa cu hopi hende keda den aña di diesnuebe, nobenta i nuebe. y masha dia tin milenio nos ta den milenium ke tu bai ta bini bo ta kere e mayor nan ku ta den diesnuebe no bintinuebe tin ku sali un ratu for di diesnuebe no bintinuebe y drenta milenium pa nan wak kiko ta bes ta pasando den comunidad lego mai mayor nan comunidad mes completo pasobra ke tu bai bo mes ta bisa hiv ta un tabu. Awor, si nan a keda den dje sueño beinti nuebe, kiko nos por hasi pa sakre pa nan sali for dje sueño no beinti nuebe? Wak, bo tin, si bo bai kumpará e mentalidat di e mayornan di ántes i esnan di awor, dje mucha yòngnan, bo, dos diferente pensamentu bo tin, so e mayornan di ántes ta pensa otro, distintamete otro for di nan époka, anto bo tin e muchanan yòngnan. di alegria ku ta biniendo, anto hopi di nan ta bin ku un falta di konosementu. Dus bo ta mira hopi di nan no a kaba skol mes òf tin di nan ku a kaba skol mes pero nan konosementu ta asina chikí ku nan no sa mes kiko e ku debó ta kome i bebe. Anto hopi di nan tambe ta bin ku otro tipo di komportashon for di lokual e mamanan anterior ta tin. Entonces e mundonan, e mundo di awendia di e muchanan cha ora ki ta biniendo otro, e muchanan ta biniendo mas rebelde, mas agresivo, tin ta biniendo cu pensamentonan destinto tambe, diferente, bo ta mira na nan tambe, anto bo tin cu sa distinguie nan, anto riba bo sa ki rumbo bo tin cu cue cu nan den e guia cu nan tin cu haña tambe. Bo sa bo tin un un un un topiko un un un kos hopi importante pero bo sa ami ke para ketu riba e awor ki tin yen mucha ta bira mama Sí. anto como bo kere bo bo o educa un mucha ku ta mama anto e mama mes ta e mama tambe ta mucha. Juist juist e mi ke yega paso hopi. mucha awor aki ta ta ho bida paro tin dios pa loco nan tin hopi bia bo por sinta papia cu nan pero bo ta mira tambe na nan cu hopi practicamente den e añanan cu nan a wordo educa bo ta mira cu ya gran parti ta. a mes den nan edukashon nan a falta algu tin ku no ta mira ku ta guia nan mester hopi di nan ta pidi yudansa algun por por logra guia nan pero mayoria di nan djawendia ta pensamentunan ku nan ta pensaba mesora awendia ku si nan no seks nan no ta

Bo tin ku mi ta kere enfermero, so mi ta bisa e enfermero. Um, ki ta bo eksperensia derover ku kos di HIV i promé ku ba den ta kura? Pues la nos koe esei. Kosa mi eksperensia, ya. Bo ta mira ku ainda hendenan tin pensamentunan robes tokante HIV. Ainda bo ta mira manera e personanan ora. E personanan, ora nan tin ku duna man na un hende segun nan e persona ta transmití e hiv na nan, nan tin miedu duna e hende shunshi. Timia nan tin miedu di trata e persona tambe. Dus, bo ta mira èf e pa straño ku ta den mundu di binti binti tres ainda tiene nan ta tin pensamentunan asina. Apesar di tur e informashonnan ku bo ta trese dilanti, apesar di tur e e medianan ku bo ta bai, pero ainda tin e pensamentu ei, bo ta mira e hendenan. Anto bo ta mira tambe esei ta trese ku e persona ta sinti e insigur tambe ora e tin ku bin hay un trato si ku abo. No ta tur persona ta asi, pero.

ya. Tori nos no ta, nos ta hopi leu foi casa e ori ketu bai. Ya. Bosa laga nos ku e abo ba yegi trata ku hende ku hiv, ba yegi deal ku hende ku hiv? Masha hopi mes. Anto kon kon bo eks kon kon e kon abo ku e hende nei ta bai ku otro? Normal, normal. Ami ta duna nan trato normal komo si fuera Mi ta manera no tin haña bay mes dos ke menti normal trata e hende normal su ta hende e ta. Anterio komo abo komo enfermero bo ta bisa hey trata e hende mesun kos pasobra e ta humano. E ta humano si. E ta humano bo sa mi ke mi ke parara un ratu tog un ketu bo sa mi ta kere bo tambe ta tende ketu bay hende nan ta bisa. Delas bay ta tin un dokter tabata papia na television ta bisa ku instansianan tin ku hasi mas pa hendenan paso e hiv ta subiendo drastikamente. Abo ta di akuerdo ku instansianan tin ku hasi mas paso ami ta kere ku raplasa si sufisiente. Ami ta kere lo siguiente, e dòkternan ta recibi mas dilanti tambe na comunidad, anto dunando nan banda tambe nan cara. Kier decir, bo no mester keda hopi riba e instancia, e instancia ta haci su parti, pero nan como. Medikonan tambe tin ku bin dilanti pa duna charlanan ato konsientisá hendenan mas i mas ato duna e parti médiko mas uitgebreid, mas grandi. Nan no mester tira falta na e instanshanan, so e instanshanan ta hasi nan bèst tur dia di nobo. Un cosi, hopi bia tin bia bo ta mira e pueblo ta kere of pensa cu ta instancia ta pensa su cos of inventa su cos, pero tin hende si ta mira e casonan serio, anton e ora ey lo ta bon tambe pa e dokternan di cas tambe cuminsa involucra nan mes of e specialistanan nan mes tambe Kuminsá duna bo pashentenan mas i mas informashon lo mas posibel na e bario ku bo ta situá ku bo praktijk. Por ehèmpel, si bo ta bisa, Haa, mi konosé Kura Plus, laga mi yama su number i bis'é, Ey, bo sa mi tin un hende papá akí, kiko bo por yuda mi kuné? Juis, juis. Manera nan por duna nan parti di HIV ku mi médiko e ta kura ples por duna su lès, su presentashon over di seksualidat, kon pa prevení HIV i kiko mester sosodé run ene di ne, kiko kura ples ta bid na e persona ku HIV. Dus nan tambe tin ku kuminsá move, no laga tur kos riba kura ples. Move bosnan tambe den e área médiko, ta mas involukrá den e situashonnan. So hopi bia bo ta mira, nan ta sinta so tra e biro, duna reset na pashent, tende e pashentnan so ta nan mes no ta hasi nada. Bo sa, mi ta bisa tur bia, tur bia ku mi duna mi programa mi ta bisa Dios bendishona mi dòkter, paso e kos ku mi dòkter a hasi mi ta mi ta duna tur tal mesun kos, pero mi ta du mi por bisa ku Hopi no a hasi manera mi dòkter a hasi, ku ta keda buska te ora ku mi haña yudansa. Anto anto e ta keda informá su mes. Bo mi sa si un kos nobo a sali òf si mi tin pregunta, e ta mes ta puntra ami ku tin HIV, Ey, kiko baña nobo? Pa bo pa mi por pa mi por sa kuminsar. Bo ta bisa e ora i e E dòkter mester tin mas konekshon ku su pashènt pa e tambe por siña kiko su pashènt ta kome i bebe. Ya, ya. I bo ta mira tambe awe di e muchanan yòn dòkternan tambe bo ta mira nan ta bin ku otro tipo di pensamentunan tambe afó di esnan bieu ku tin òf esnan ku a baha ku penshun ku bo ta mira tambe Nan tambe ku ta yongu ta drinká nobo, nan tambe falta tambe konosementu. Entos, ora nan tin e pashènt ku hiv, oke, siña guiele, bisele ku kurableu ta esistí. Tin di nan no no sa mes, no a tende nada di kurableu, so nan tin por lo ménos por la dos aña so ta traha den e praktèk. Pero nan tambe kuminsá tuma inisiativa, buska informashon na e pais ku bo ta traha, kiko tur tin, kiko e ta bid an, na e e pashentan of kiko e pais ta komi bebe paso ta den zorg bo ta traha anto bo mester bo sa ora un pashent bin ku kehonan unda bo ta por wijse na ki momento i ki ora. Rason. Bo sa tambe ma papia de la siu ku Trina ta ketu bai ta wanta na Zuster Kappel i tambe Dòkter Winkel. Un shout out pa nan tur dos i pas descanse pa nan tur dos tambe. Pero cada bes ora cu nan bin duna entrevista nan mester zona Dòkter Zuster Kappel anto cu Dòkter Winkel. Bo ta haña kende nan tin un cuminsa nan tin un cuminsa kita un tiki for di e defuntunan anto move on i sigui

An cien por ciento sigur, so semi no ta duda. Anton hopi hende nan no por lubida cu mundo ta desaroya, e malesa hiv tambe ta desaroya cu nan tambe ta studiele dia pa dia, ta bota mira. Angela Guido ta un area cu tur dia ta bin cos nobo, e ta desaroya su mes, ta bin remedinan nobo riba mercado, e bieunan ta bay. Dus bo tin cu keda up-to-date dor riba e cursonan, charlanan y siña cosnan nobo cu ta existi.

Pake gentenan den e barionan drenta e si ta posibel mas tantu e areanan kaminda muchanan ta e muchanan di diesdes aña bai ariba sigui informá no para ketu bin ku mas tantu propaganda ku ta posibel na television ta siña nos spot lightsnan pa hasi hendenan mas tantu konsiente anto keda informá via di radio. ta mas aktivo den komunidat. Laga mi kue un por ehèmpel loke ku ama pasa den Che. Mi ta kòrda ma mi ta kòrda ma ma konte koki tambe live ku mi ta den supermerkado òf un mini marke mi ta bisa e e chines ta papia ku un hoben e ta bisa e hoben stoi papia ku e kèns pasobra no ta asina e kos ta. Sin ku hende ta pasa nan no ta para e hoben nan ta ignorá. Pero ama bin djatras bin bin bin papia ke hoben bis'e hoben not asina e kos ta. Komes asi mi wak den e sinku nei mester tabata tin un boluntario ku hei si e hoben a kita papia ku e kens di kon mi no por par'é. Bo ta kere ku nos komo boluntario or nos tende un hende ta papia no ku e kens pero ke no sa mihó. no ta bon pa nos par'é e momento i no ignorá sigui kana bai? Sí, ta bon pa un par'é. Por ta lo ta hal'é un banda, no di lati tur hende na hal'é un banda i splik'é bo punto di bista. Anto splik'é tambe kon bo ta mira e situashon, kiko ta ta su fout, anto splika tambe e grupo ku e ta ta kuné ku Esaki ta e pensamentu, esaki ta loke mi ke trese na bosan dilanti, na bosan dilanti, esaki tin ku sosodé, asina, asi mi ki. Entos kana ku nan e kaminda òf e stafnan informá nan mihó tambe. Pasobra biaha bo ta mira ta pa falta di informashon tambe, falta di. Konosementu ene nan ta pa Mesias tur kosnan tambe, no? Òf nan manera, nan punto di bista kon nan ta mira e situashon. Nan ke mira e otro for di otro hende ta hopi bia ti mia. Loke nan ta papia ti mia ta nan manera ku nan a mira e kos, ta hopi bia nan no sa. Anto hopi bia òf nan sa algu tiki, pero hopi bia nan a trese kosnan rubes, dos kosnan ku no ta realístiko. Rason, mi ke bai awor mi ke bai parti di skol. Tin sierto skol nan ta neglisha of tin sierto skol nan ta apseta, anto tin sierto tin sierto skol nan tin bia ta jefrou tin ku hasi un kos skondi skondi pa yuende no sa. Pa otro organisashon, habri ta habri porta. Habri porta. Pero ora yega na Kura Plus, ta sera porta, òf no ta duna Kura Plus un chèns pa drenta, pa hasi e hende mas konsiente, i nan sa ku hiv ta subiendo. Pasobra e muchanan ta sèks den kura e skol mes. Klò, klò. No ta kue ta ta eksistí hopi tin kaba. Klò. Anto dikon, di ki bo, ke abo su pensamentu ta ku dikon otro organisashon Ta habri porta grandi. Antor yega na Cura Plus, Ah no, nos no tin lugar pa bo. Bo sa, no, nos mester cuminsa na educa e hunta di directiva di e school nos hiernan, concientisa nan. Tene pasenshi ku nan, pero demostrá nan kiko abo su balor ta na akribilá na e skol, es bo bo balor importante. Anton a kibra e barera e pensamentu malu ku nan tin. Pero bo prubiá tambe bo tin ku aserká tambe e hunta di direktiva di mayornan, dus e asina yamá plataforma di mayornan ku ta sostené tin bia mayoria bia e pensamentu di e direktiva di e skolnan ku kuenti No ta tale organisashon nos ke no duna kura plus chens ke sene, no. Tambe bo tin ku pabia ku nan, siña, aserká nan anto mustra nan e balor agregá ku bo tin na e skol, anto mustra nan tambe ku e pensamentu, e manera, e punto di bista ku nan ta mira e kos ei ta kompletamente robes, i sòpia di nan keda pegá na tempu, e direktivanan tambe di e skol bo ta mira hopi di nan ta a keda pega nan tempu, nan hopi di nan a a studia pero nan no a sigui desaroya nan mesa, ta hopi di nan tin miedu tambe, bo ta mira ku tin di nan ta bisa bo ku si bo drenta e skolnan ta stimula bo, ta stimula hendenan pa bai hasi sèks, no, no ta asina, al kontrali mabin pa duna prevenshon di HIV, malesanan seksual, Pasobra si nan haya nan gana di seks, lokual ku bo no por kita fe ende, boso ta parti di Biblia ta, nan sa ku ta eksistí un kondon, nan sa kon pa bistié, nan sa kon nan ta us'é, kiko nan tin ku tene kuenta kuné ku tur esei nan pa nan no kai den trampa di otro hendenan pa pega nan ku malesa. Pues mi ta kere mas bien nos tin ku sigui drenta e tan e skolnan a ta sigui demostrá nan kiko kura Bleus ta para p'e apesá ku nan ta duna e otronan chèns. Anto demostrá nan tambe ku e otro ku ta duna chènsi ku ta bai duna charla na e skolnan mayoria bia nan no ta duna e informashonnan Manera mester ta konkreto manera Kura Plus ta hasi. No pidi nan ta duna konan básiko pasobra nan tin miedu di duna tal kos, tal kos dilanti klas pasobra nan tin miedu ku mayornan ta hiba nan dilanti òf e skolnan di ta hiba nan dilanti òf e kos ta bira un problema. Nò, nos mester kuminsá kambia nos mentalidat i sigui fokus nos mes ku e realidat di e mundu ku ta pasando afuera. Bon, bon bon bisa, mas mihó bo de kere mi ta bisa bo ni mas pregunta mas di over dje koes, papia tur kos kaba, kuminsá manera e kos ta kuminsá enan tin ku bira un tiki mas kuminsá kambia nan pensamentu, sali for dje kouchiboulo, sali for ignoransha i stòp di biba ei bandanan anto bin konosé e mundu berdadero ku ta bei ta pasando awor aki. Yes, eksakto. Mi ta bai awor aki un tiki mas leu, pasobra mi no a bin kuné dilanti, pero mi ta bin kuné awor aki. HIV ta subi drástikamente, drástikamente, i bo mes tambe ta entendé. Bo no ta tene ni un parlamentu Of, ya, sorry, sorry, owa ke tin dos parlamento ta papia di lo. Mi ta korigí mi mes pa mi pa e parlamentonan no bin rabia, e dos parlamentonan no rabia ku mi. Sí, tin dos parlamento ku si a kuel e tene, pero e sobranan no a hise lei mes for e tera. Vicente a bole bisa atrobe, otro organisashonnan ta yama nan Ta manda mail, ta manda karta pa organisashonnan bini den reunion di parlamento pa splika kiko ta hasi. Awa aki tin un kos, un ko, un, un, un, un, un malesa ku ta sufri drástikamente. Bo no ta kere parlamentonan e tambe tin ku manda un mail òf un karta pa Kura Plus, bisa Kura Plus, nos ta invitá bo den parlamento pa nos por sa kiko ta bei e sta pasando, kiko ta bosan trabou, kiko nos por yuda bo kuné? Juist tua. Bo ta mira cu hopi nos propio hendenan cu ta sinta goberna nan tin falta di interes, falta di capacidad, falta di tuma decision. Dus hopi biaha nan ta evita of ignora un instituto, un organisacion. No lo bida cu Rabios ta un pashent, Vereniging e ta un lugar cu tin mas eksperiencia ku ta traha ku hiv pashènt nan apo ta duna lo máksimo ku tin hopi mas tantu kosnan pa bigha na un pashènt nan ta kap'é. Entonces bo ta mira ku hopi gobièrnu hopi bia di miannan ta hunga un ròl ku nos mes ta traha pa nos mes. Entonces nan ta kusa pa e finansiá otro dus un moto luga a no paso ta kende kende ta idea nan ta un amigo di mi mi ta benefisié laga cu ta blus un banda no nos tin cu stop di trapa otro stop di ignora otro anto cuminsa wak e calidad di informacion cu esun ta trece dilanti cu ta cuadra si of no paso por ta e otro organisacion ta trecendo un cos cu totalmente otro of cierto conan cu no ta nin cuadra anto Caminda bo tin uno cu si ta haci su trabahonan drechi, cu si ta dedica su mes, anto cu si ta duna tempo na comunidad di fonan, caminda bo santa trap'e. Bo ta kere ta ignoran, bo ta kere ta ignorancia of ta gewoon, ah no, pues como cu no ta mi famia, min tabapeder over dje cu e pasobra, mi a papia siman pasa, Of dos siman pasá a bisa ku si ta nan famia pega ku hiv bo no ta tende nada. Nan ta hisa nan bulchi, nan ta bai afó. Ta tende bo ta tende nan ta ei afó. Anto aki ta keda e komunidat, e pueblo si ta keda ku e problema di hiv. So nan a bai, nan a bai paso ya nan haña nan sè, nan mester ei nada mas. Bo mester sa esei ta un problema ku nos tin. Entonces manera nos a bisa nos dos ku ta boluntario Mi ta kere, mi ta reta un, mi ta reta tur e parlamentunai pa manda un karta pa Kura Plus, pa Kura Plus bin sinta den reunion, anto splika kiko ta beish ta pasando ei fonan. Bo ta kere si ta un mihó reto pa nan? O sa, nos, bo por, e ta un mihó reto, bo por yega splika nan tambe e situashon ril, pasobra di nan tambe tin ku ta ignorá tambe di papia over di hiv tambe bo ta mira ainda ku tin di nan tin sierto di nan tin e gedrag ainda di tabú enton lo ta bon duna nan e informashon nan update nan anto pa nan tin un mihó bista tambe un mihó manera pa mire ku nan otro tambe i distinto tambe. Hopi bon. Manera awor aki Kura pues tin kampaña di parti kondon por nada. Bo no ta hende, bo, normalmente pueblo gusta kos por nada. Pueblo gusta kos por nada. Pero tòg, awor ku kura pues ta parti kondon, mi kier sa mane mi tin mane m'a komprondé si mi no ta era, si Deo Tricé ta bes ta wak por korigí mi, mi por konta te ku djes. Hende a bin seka kura pero es bin tuma kondon. Ki bo ta kere ta e problema ku hendenan no ta bin bin tuma kondon? Pasobra bo tin ku bin mas sal, no? Pasobra ta kos por nada. Ki bo ta kere ku e hendenan ta Ah, no, mi ta Si ta otro kos a no bin tuma por nada, pero kondon mi ta bin estra parti pa hasi mi pueblo un tiki mas safe, mi no ta bin tuma por nada. Ke bo ta kere t'e problema? Bo sa e problema hopi di e personanan tin e miedu di bai e camina nan di cu bai bai tuma e condon por nada pasobra nan tin miedu cu e hende ta mira nan. Miedu pero ora nan drenta idee nan tin un cumpre tok pero si e zuster cu ta bende E zuster ku ta bend'é por bisa un famia di bo, Ey, bo, bo, bo ves, bo miner, bo kasá, a bin kumpra kondon. Pero si ka kura plus e ta mas safe, paso ora ke bo drenta den e porta ey, ken por sa ku bo a bin tuma kondon? Yes, yes. Ta hopi, hopi bia e hendenan tambe, kon ta bisa, hopi di nan tambe no ta. pensa ver dus nan ta preferá tambe di bai sèks tambe sin dje dus kemé nan kemé di ano ta ku mi kasá so mi ta sèks mi mester dje kondon kaminda nan ta para ke tur papá e kasá tambe kòt orea pero hopi hende tambe e no ta Tribi di bin paso nan tin e nan tin hopi secreto nan ke tene e e cos secreto pa nan mes dus den sentido cu bo ta mira ainda hasta den e botica nan of den supermarket nan bo ta mira nan ta hasta pidi ne un condom pero abo si nan stem abo of tin bia nan ta bira cuele den reki dune e señora scondi den su den aman pa un ñuhé no mira so segun nan ta un tribi nan ta ciego.

pero dja sabe nan ta ta bin mas masal, mi ta gaña, pero nan ta bin, pero ora cu nan bin, montaña cu nan ta keda draai rond wak, nan ta bini, Meneer, mi a bin tuma condom, tin cu ta paga p'e, tin cu no tin moda, mi ta duna nan, pasobra mi no ta laga nan bay man bashí tampoco. Bo ta mamand'é? Pero, si mi tin e pensamentu ku ora mi den di den hende ta rekonosé mi, ami, mi ta bisa tur hende flèt, ami a mira hende konosí, ama si manera mi no konosé. Por eso nos tin un prof, nos di Kura Plus, abo tambe tin'é, nos tur komo boluntario tin un profeshonalismo ku ora nos mira e hende nos no konosé, kon ta meneer Tucosta bon? Nos no ta ni menshoná su nòmber, pasobra nos no konosé e momentu, so ta nos trabou nos ta hasi. Juist, juist. Anto ta sekreto di trabou. Dor si bo a binsa ka mi pa algu, mi no sa di nada. Dor si otro hende no bin puntra mi nada di bo, so mi no sa di nada. Eksaktemente. Pasobra loke ku pasa ei den, den Kura Plus ta ei den, ta keda ni pafuer ni ta sali. Juist, eksakto. Pasobra una bes ku bo drenta, bo dal e porta e sera, bo sali, e porta e dal e sera, e kos ta keda ei den. Juist. Anto ami ta ami ta reta tambe tur hende pueblo ku ta mira djaluna ku Dios ke òf whatever ki dia bin masal bin tuma kondon. Juis, eksaktamente. Juis. Anto nan bin sin miedu. Nan bin sin miedu pasobra nu'e nan ta kome meskos ku ami ta bisa mesol meskos ku boso a bai kama bai sex sin miedu bin tambe bin bin kura plus tambe bin sex bin tume kondon sin miedu. Juis, juis, juis. A toco sa si bo cue e parti di supermercadonan cu boticanan tambe bo ta mira tambe e parti cu orendenan cu kier sex cu si ta cumpr'e bo ta mira tambe ainda e tin un tabú tambe den comunidad cu bo ta mira hasta e personanan den

Si, nos na ta na ta èk trata e persona ku ta kumprando hopi malu. Anto ami ta haña mester di un manera u otro den sentido ku e persona ku ta kumpra den e butikinan òf den e supermarketnan ku nan pone nan e manera aksesibel mas fásil di modo ku nan tin ku tende sierto kosnan den ende su kara di e trato. e trado dus ke mea trado ku ta insult'é dus bo ta mira tambe ku asta ora i paga kesina nan ta keda wag nan ta òf nan ta duna nan remarkenan ke men èg èg èg nos mester stòp kesina boso e hende a bai pa su bon bai kumpra un kondon pa e hasi su sèks pa su bon anto veilig. Bo sa mi ke bin riba un tema ku mi a papia. Tres seman pasá, dos seman pasá riba dje, ku un video ta bai rento rònt, mi ta kere bo tambe wak-e, ku un hende hiv ta pega otro hende. Ya, ya. Kiko bo ta pensa di hendenan asini? Nos no ta besha ta huzga, nos ke besha ta eduká Pasobra e ta un crimen. Hopi hende no sa e sistema cu hende ta Ami, mi ta wòrdu bisa otro be, ami ta hiv positivo, pero mi no a sex cu niun hende pa infecta niun hende pasobra e ta un crimen y e ta un castigo. Ki bo ta kere e tipo hende ei? Ta problemanan tin of ta rabianan tin? Paso bo por bo por binse ca Cura Plus tambe pa bo por haña counseling. Paso Deutery ta duna counseling. Bo sa seke tipo di hendenan aki bo tin ku trata nan mas largu ku ta posibel na nan manera di pensa, nan mentalidat, paso hopi di nan ta mira komo e kue komo un rabia, ke men di e persona ku a pega nan, nan a haña asina un rabia, kaunda no ta Tin kunes ku niun e a trae niun otro hende ku bo ta mira ku awor aki nan ta bira simi ki pega un moto di rabia tambe. Anto riba tur bo bai trata nan mentalidat, nan manera di mira e kosnan i nan manera di pensa. Entonces bo tin ku bai ègt trata nan basta largu. Anto bo tin bai trata nan tambe den e pila di aseptat si falsa pa nan por aseptá e malesa so hopi di nan. no ta asept'é, anto pa di modo eri pa bo por hasi e tratamentu mas fásil ku nan tambe ku ta posibel pa nan por no yega ey dus pa nan por tuma nan remedi i k'esei na manera debe ser. No, e ta e ta ku mas ku komprendibel. Meneer Carlos, kita bo nos ta bisa Bo mensahe, bo bo sigurensha na e hendenan ku ta mira i kiko bo por kom nos ta bisa duna nan pa nan por haña konfiansa pa bin kura plus sin miedu? Bo sa mi ta invitá tur hende, Bin kura plus, bin eksperensié bo mes. Bin wak loke nos ta ofresé, bini sin miedu, no bai tras di loke e hende ta papia riba kaya, no bai tras di pensamentu di hendenan, pero bin bo mes bin eksperensi'é bo mes. Hopi bia ora bo mes bini, bo ta mira bo punto di bista distintu for di e otro hendenan, anto bo manera di pensa, bo mentalidat tambe ta kambia pasobra bo ta mir'é ku nan. otro. Mi ta invita tur hende bin ser rekonosí ku Kura Plus, yama nos, traha un sita òf bin seka nos na nos sentro, ser rekonosí ku nos. Anto si bo tin no tin modo di kumpra un kondon, por fabor bin tuma seka nos libremente, no wòri pasobra nos no sa mes kiba bin hasi, Ta tuma bo ta tuma bai anton basta bo hasi bo ser sigur anton pa nos pan evita cu e hiv ta sigui subi. E ta mas cu claro. Comenzar abo ta conseha pa e hendenan manera aba manera mi ta bisa bo tambe por di ser tabata tin un pensamento otro di Cura Plus pero awo cu bo a bira po luntario anto awo cu bo a bin les bo a mira Cura Plus ki Cura Plus ta Trata para p'e, bo mente tambe a cambia. Corecto. Mas cu claro, bo sa mes a tende un boluntario pap'e tur cos. Comisari, e tambe ta tin e mesun pensamentu ey for, cu nan ta pap'e di Cura Plus, pero ora el ser reconoci cu Cura Plus, el a mira un cambio total. Carlos, masha danki mes pa bo tempo, mi ta spera cu bo bay largu. pasobra lo mi tin mas tópiko pa papia derover di hiv i danki pa kompartí bo eksperensia, nos a bisa bo eksperensia, bo segurensha i tambe bo duna hendenan konseho derover di Kura Plus i abo komo boluntario. Danki. Anton, ya, lo mi ta i semper pa sigui yuda abo tambe i sigui yuda Kura Bleus tambe den tur su plannan. Carlos, masha danki mes i nos ta keda den kontakto ku otro. Danki, si. Si. Si, rumannan, esei tabata ta Carlos de Sosa, un boluntario di Kura Plus ku. ta nobo tambe pa colmo y el a duna su mes pida parti y y mas voluntario lo bin papia comisar lo bosnan bay wak mas voluntario ta bin papia den over di cura plus mi ta duna mi ta bay bisa tur hende awor aki life mi ta dunando duitly. Vakansi pa e no bini na Positive Media Curaçao. Awo ki mi ta dunando e boluntarionan pa papia. Ami ta un boluntario, mi ta un lider di soport grup ku ta sali pa hendenan ku ta hiv, mi a papia dos siman pasá, e siman aki un otro boluntario a bin papia i lo tin un boluntario di hóben tambe ku tambe ta bin papia di su eksperensia di hiv. Rumannan, masha danki mes pa mira nos, masha danki mes pa tin e tiki tempu ku nos tabata tei live ku ku nos por a kompartí bo nos eksperensia ku bosnan. I manera mi ta bisa, si bo no tin moda pa kumpra kondon, bin masal! Mi ta reta e pueblo, bin masal, Bin na na na Cura Plus of si bo no por yega, si bo por tuma asta contacto cu nan. Um, ay Dios, Lami Santo Santo, mi ta malo di e con aki, serio, serio. Si, awor si. Bosan ta bini, bosan ta yama nan. Increibel. Mira, mi dun bay den tablet. Ay, ay. Sí, awor sí. Nan sa hopi, sí. Bosan ta bini Cura Plus of si bosan no por bini, bosan ta yama sinku djes tres kuarenta i dos, kuarenta i dos, kuarenta i tres i bosan por app tambe pa traha afsprak pa sinta papia pa bosan por ser a konosí ku Cura Plus. Pasobra Cura Plus no ta morde, Cura Plus no ta no ta kome yu hende, al kontrario. Cura pues ke haci nos comunidad un tiki mas sabí pa asina e hendenan ta mas salú cu ayera. Esei so. Esei so nos ke. Nos ta cansá di tende cada bes mesun cos. Awo ke nos ta bin cu cambio. Bon, pasa un feliz anochi. Bo sa mesa. Positive Media, Cura Plus Media, danki pa tur hende cu a mira nos. Nos ta mira otro siman. Kico ta? Wak e page. di Cura Plus y bo sa por wak ki programa ta bini cualkier un di e djanan. Anto riba esey tambe subi riba TikTok di Cura Plus. Bo tabata sa ke ta ey ribanan tambe? Subi riba e TikTok di Cura Plus hunter bo ta mira cuanto informacion bo ta haya riba TikTok di Cura Plus. Pasa un feliz anochi. Nos ta mira otro. Djaluna ku Dios kier i tambe Djadumingu normal riba Positive Media Curacao. Nos ta mira otro pasa un felis dia, kuida anto nan a nos bira un tiki mas konsiente i bira pa nos por kuida nos salú. Pasa un felis anochi.